Preżentament ukoll hemm il-Master Chef. Iva.
Esperjenza ġdida li ju. Eh, x'kien aċċettajt li tkun parti minn din l-avventura? Għandek eh. fis-sens għax għandek diġà ħafna x'tagħmel. Kif iddeċidejt ma hija nagħmel xogħol ukoll? Ovvjament avviċinawni, kont sorpriż ukoll li avviċinawni. Jinħobb challenge, jinħobb challenge ġdid. Għalfejn kont sorpriż?
U xie fimni jien naf minn tant kokijiet u ekku dir jien naf. All right. Speċa għandek eh, il-kwalifiċi. L-istess ħin inti bnidem li l-sina kitik. Ija, ija, ma smani. Għandek l-istatura li tgħidu kol fuq il-television, ġifiri. Tejn fil-ċina, ġenerali.
Tejn fil-ħajja, naħseb jena. Eh, eh. La fajvej ġejtjen. Xorta mux għasir ħafna. Mux ta' ma fid-derek jena tfakkarni naqa, ta' fud-derek inti. Derek.
Il-bejwet mill-best friends tijaj. Eh, Derek ta' għaw. Sejkun għafu muċċewek ma. Għaw, tal-laħam, familja tal-laħam. Ta' Derek tal-laħam għafom, iva. Kienu, kienu s-suq viċin ta'kom, issa għedin del għampina, dak il-best friend tijaj kull fiħmu law. Handy. Le, u master chef għaminija kompetizjoni internazjonali, ġifiri, eh, waħda mill-laqo kompetizjoniet fid-dinja, u mm. televizivi.

Amazing experience. U kollox kienet. Dik kienet li tagħmel l-esperjenza amazing għalik daqs kemm kienu organizzati. Yes, yes, yes. Ma ħsibx li Malta, with all the respect, tissib. Dak il-level ta' il-level, fimt, u anka set sabiħ, eh, tifhem, bħal ta' barra, l-istess, bħal ta' barra. Huma serji immens, ġifi Master Chef Malta, l-franchise hija serja immens. X'jagħmilha serja?
Jiġu jiċċekkjaw kollox, hu. Dawn anke litteralment ġew għandi kif jien ġejt magħżul, dat sar interview miegħi. Ehm, u jien għaddejt għall-interview, ma mhux l-interview li li bissu, jkun hemm kien hemm xaffijiet oħra. U jien għaddejt għall-interview ġew mingħajr ma qaluli ma qalu l-ħadd jieklu fir-restaurant fejn għandi l-Michelin Star ġo Undergrain u f'nofs l-ikla qam u qalli. Għalli isma' jiena d-direttu, għed mid-diretturi Mars Olandisu. Introduċa ruħu, U ġew daw letteralment, sejn għandi mhix l-instar għal ħames snin, ġifieri ma nistax ikollok xi ħaġa daqshekk proven, timbru da. Mhm. Internazzjonali, ma da xorta ġi ċekja biex jara x'namlu għalli proset tal-esperjenza, proset tal-ikel u hekk. Daqshekk serji, fim ġifieri. Ehm, In-nies li jiġu fuq ix-show huma nies amateurs fil-verità. Iva.
Huma amateurs, ġifieri mhux ċajta applikaw il-fruħ. Il-fruħ.
Ġur kelkom taraw l-applikazzjoni. Ma ma ma jtomx kolla jien kienem xaħat tiħor, ġo, vella, l-ġaġ liħor, li beda u jarom. Mhm. Pero mill-ewel ġo, għaxin tkun Malti, għax dan huwa Masterchef Malta, kull pajis u għek, tkun Malti. Ma tistax tkun professional, kem xie 300 professional minnom, ġo barra kolla. Professional ġviri diġa taħdem fl-industrija. Jaħdmu fl-industrija.
Sewa. Eh, dak barra, kienem il-barranin dak barra, bat kien fadal il-Maltin li u da. Ovvjament se saru auditions u mbagħad tagħżel għażlu 40. U mbagħad bdejna l-proċess kollha minn dak l-40 milli rajtu. Ej, esperjenza. U t-tama ta' xi ħadd li jiġi fuq il-programm biex jikkompeti x'inhi? X'qed jipprova jerbaħ? Eh, ovvjament hemm 25,000 rigalu. Plus li jiftħulu restaurant ukoll jekk kun trid. Ġifieri kien hemm minnhom eħe li kellhom li kellhom eh, ix-xewqa li jiftħu restaurant. Imma t-TGM, kulħadd irid jifhem li da mhux it-TGM, ġifieri qed issejra l-familja u l-ħbieb. Mm, mm, mm. This is an international competition, aħna għandna kriterja li rridu nimxu magħha, li tawna, għamilna kors online mal-producers ta' Masterchef minn barra. joruk videos ġifiri ta' ta' ta' judges u jgħidulek xi tittara, xi tit segwi ma segwi ġifiri hija xi ħaġa huwa proċess mhux imur ngħim ta' hawn ngħim u daqshekk. X'tallimtu f'dal-kors? X'inhu il- Be yourself.
Sewa.
Be yourself.
L-ewwel ma jgħidlek be yourself. Jiġifieri inti kif kif fil-ċina tiegħek topera u jekk tara xi ħaġa żejna twaqqafha u tgħid lix-xef tiegħek isma' dejjem mhux hekk għamilha hekk jew. Kun l-istess. Sewa. Kull l-istess.
U kif inhu l-livell? Ifimni, bdejna ma bdejniex bil-livell tajjeb ħafna. U anke ktajd li kif ħan nispiċċaw, il-livell kif spiċċajna ġifieri l-aħħar tlieta tajbin. Mm. Pero xorta mux happy, jien qatt ma happy. Mm. Eh, Nipref meta inti tara Masterchef sta barra. Mm, Nemmen li nistaw għandna ħafna fejn improvjaw. Imma tinsiex li dan huwa l-ewwel MasterChef tagħna, ġifieri issa minn it-tieni wieħed nippretendi li jkun aħjar għax in-nies minn ħa jidħol u segwew tgħallmu u jisma' lili ngħid u jisma' l Joe jgħid u jisma' l Letizja tgħid, il-judges l-oħra. L-iktar kiefra tidher Letizja eh, milli rajt jiena. L-iktar waħda hekk li taqta' naqa' gizzu blade. Di, di, di, Letizja. Letizja. Ovvjament, eh, Nisperaw li ovvjament nibqgħu ngħollu l-livellu, ngħollu l-livell, iċ-challenges mhumiex faċli u ħajkomplu jkunu iktar diffiċli. Imma l-ħsieb huwa dejjem li nollu l-gastronomija Maltija u nalmu n-nies. In-nies hemm barra li qatt ma ħadmu ġo restaurant, qatt ma jafu kif jaxti opera restaurant jew kif taħdem ċina professjonali nalmuhom ovvjament biex japprezzaw iktar dak kollu li jsir ġo restaurant. Ah, kien hemm insemmi li ġili kun hemm istanzi li jidru naqas scripted. waqt li jkunu qed jaraw il-programm, vera jkunu scripted jew l-editing iġibha hekk x'in l-istorja? Naħseb hija kombinazzjoni ta' tnejn, hemm biċċa minnhom li jkunu scripted, biċċiet minnhom jkunu editjati wkoll. Dawn si attwal, ġifieri biex nagħmilna dak il-daw si attwal, xar sħiħ minn filgħodu sa flaxija tibda fit-tmien filgħodu eh, titla' filgħaxija speċjalment l-ewwel tliet programmi meta kellna auditions fil-11 ta' bil-lejl. Ġifieri hemm ħafna xogħol, hemm ħafna xogħol, hemm ħafna nies.
Ġi l-producers ġi għaddulkom isma, issa għanna. Eh, Pero ħafna minna. Xena għanna bżonnok ta' eh, ġipru hekek.
Mux li l-ġaġis li ktar forsi iktar li l-kontestant. Eh, Il-ġaġis għanna free hand ġifiri, imma ovvjament ehm, ituk informazzjoni anka fuq il-kontestantu. Eżempju, għandu hekk, nagħmel hekk. Ah. Imma mbagħad iktar iħallu kona free roll x'tajdilhom u x'ma jtajdilhom. Rajt dak li għatlu tħassejtek offis, tiftakar qed ngħidlek jew insultat, jew insultat jew offis. Eh, aw preżentalek il- eh, ex Benedict naħseb. Eh, iva, iva, iva, iva.
Niftakar, dak kienu fl-auditions. Inti ma tmux ġo Master Chef u ta' għamil breakfast. Nagħmel breakfast. Hmm. Nagħmel eh, ngħidura it's a classical dish mhux ivvintaħu, ġifieri inti tmur turi daqsxejn oriġinalità ta' sajjar hmm. main course ħaturi skill, fimt? Hmm. Eh, mhux is-sajjar. Eh, mela nagħmel eggs royal ngħidulhom bl-smoke, semmi l-smoke ma jagħmlu xu. Il-poach deck il-poċja, ġivir, ok, il-poċja tajja, mel Hollandes sos, nejdu l-Hollandes sos, u għamlu ħazin splitja. Xorejtni li, diġej. il-ħobż li għamel qas kienet it-towstjata. Qed tifhem, ġifieri ma mhm. tistax tmur master chef inti u tittimpressjona judges ehm, biex tikkwalifika u tagħmel mm, mm, mm, royal ma naħsibx. Għalija offiża. Tiġi hemm għax ħsieb. Għas-sibt laqas staqsa. Le, u da kien qalilna li ra l-master chefs kollha ta' barra, wieħed mid-delizzji tiegħu. Mela kont rieqed meta rajthom. Kont rieqed, letteralment. Bajnejk maluqin. Biex tiġi, biex ma tindunax. Wara ġew sabni, għalli mhux inti għalli ma ddejtni, ġet l-għaddik, ħabib. Li jina ġġaġġja li nara fil-plattu, mux għax inkustu, so ma ta' bija. U għax anka jifimni, kienem anka kritika li għax u għet mill-sponsors kienem mill-mara u t-tifla.
U għet mill-sponsors kellu l-mara u t-tifla. Għet jikompetu.
Jikompetu. Sawa. Aħna għaskonna nafu. Sarna nafu ftit wara, imma l-inna ma tamenna ebda differenza, ma ħamna kif aħna l-Maltin. Dejjem iridu ngħidu polemika, li li ma tagħmilx differenza, mm-hmm. sponsor, fimkina li hemm fuq il-platt. Jien li hemm fuq il-platt ma jirriflettix eh, l-standards, l-standard, mhux tiegħi ta' master chef. Mm. Eh, li jien ovvjament ġejt b'responsabilta jien jien ħana għadċajt, ħadd iktar. Mm. Jien għandi reputazzjoni, għandi ismi fin-nofs, u mhux ħana għadċajt żgulli le. Eh. Bl-ebda mod, ġifieri, u dak jaraħ kulħadd, ġifieri, tista' tara, ġifieri. Daw ħaniqpaw meta ħaniqpaw nirraġunaw hekk ħaniqpaw lura mit-sena lura li l-problema f'dak. Imma overall l-esperjenza kienet pożittiva tajt. Yes, yes, yes.
Suċċess kbir, oh, suċċess kbir. U ħerqan biex terġa' terrepetija. Ija, ta' ija, bla dubju, bla dubju. Ġieli kontu ma tħossok ħażin meta biex bħal dajk tajtu xebal sin. Le, le, le, assolutament le. Assolutament le. Ovvjament, inqat ma kritikajt lilu personali, kritikajt dejjem il-plattu. Imma l-lingwaġġ li nużaw naħseb huwa mild ħafna jekk jaraw il-programmi ta' barra. Laqqas nibdew ħdejhom, ġifier ġaġis ta' barra, tara l-Gordi Remzi, tara l-Kanavacciola f'Masterchef Italja. Laqqas nibdew. Ehm, Ix-xoqgħod jekk ma xini li jieħu dik il-kritika anka jekk ħarxa Iva. U jmur itejjeb is-sena tiegħu. 100%. 100%.
Jiena qiegħed hemm ir-responsabilità tinsiex li dawwa żmien qasir tittallimhom malajr. Jekk noqgħod inkun jien mhux qiegħed biex nagħmel babysitting hu. Ma jiġux hemm, min jqgħod babysitting joqgħod id-dar.
Mela tlaqna.